Ha khensa ku va mi pfulele chanele ya Matimba Emanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na ti chanele letin'wana ni la ku vulavula hi mhaka ya tilo or rihati or lightning xana rihati ra dlaya na or lightning ya dlaya na. A ni ma swi vona ku vanhu van'wanyani va tirhise swilo swo karhi ku va va sivelela majarata ya vona ku ma nga bi hi tilo or ma business ma vona or swi swa vona swo karhi rifuwo ra vona kambe ku na lightning ku na tilo leriya ro rhumeriwa hi valala ku ri ta ri ta mi onhela swi swa n'wina. a hi nge mi kuma ku hi le mutini wo karhi muti walowo ivi ku ta tilo ri fika ri ba laha ndlwini ivi yindlu yi tshwa loko ku ri ni yindlu yi kulukumba kumbe mi kuma ku ku na tiyindlu to fika mune ti hambanahambane ti tshame ku hambana le ka jarata ti fika ri ba yindlu yin'we ivi yindlu liya yi tshwa loko yi tshwile yindlu liya yi ku lohlo or yi ku lorhe. ivi mi kuma ku loko mi ya cheka la a ma ha voni na nchumu xin'wana na xin'wana lexi nga laha ku lo sala ku lo sala nkomu mara ku na lava vo loko va ba tilo or va mi ba hi tilo a va ta ku yiveni hi swi swa vona swa yini swa navusiku. A hi nge ku na nhundzu yo karhi ya manyunyu kwala ndzeni ka jarata. Va ba tilo, tilo ri fika ri yiva nhundzu liya ya n'wina hinkwayo yi hela yi ya kwi? Emutini wa valala lava vondzokelaka vanhu ku swilo swa vona njhe swi nga fambi kahle. Ivi ku va na tilo leriya mi kuma ku ra ba kwala mutini ri fika ri dlaya munhu. Loko ri dlaya munhu ivi valala va n'wi teka munhu luya va ya va ya n'wi tirhisa swilo swa vona. ende loko mo languta tilo loko ri ba a ri bi swo swo ri ta fika ri ni ba mina ivi ni vaviseka va ku hayi ni tsemeke nenge or ha ri ni bini ni ya xibedhlele ni ya pfuka xibedhlele ni ni ivi ni vuya a a a a kaya a swi talangi ka khume wa vanhu lava nga ba hi tilo kaye wa vona va hundzile emisaveni wun'we wa hanya ivi loko hi languta na yini na na loko mi kuma ku munhu i na swifuwo swo karhi. Valala va swi kota ku ka va rhumela tilo ri fika ri dlaya tihomu ta wena hinkwato or ri dlaya timbuti or ri dlaya tinyimpfu or ri dlaya tidonki i vanhu va i vanhu lava va nga ku vondzokela a hi ali ku van'wanyana va ta ku hayi i ntumbuluko tilo ri fane ri ba before mpfula yi na or tilo ri fane ri ba hi mhaka yini i nkarhi wa matilo sweswiwani tilo ri fanele ri ba ku hi ta kota hi ta kota ku rima. mara ku na leriya ro rhumeriwa hi va lani se ku sivela tilo vanhu va ka hina i swi swin'wana swa simple too much ku na vanhu van'wani mi kuma ku va nghena tikereke to karhi va ya va ya va ya va biyela miti ya vona a van'wanyani va ya ka tin'anga ta vona ti ta ti ta va biyela miti ya vona van'wanyani lava khongelaka va ti biyelela miti ya vona hi swi swa vona swo karhi na van'wani lava tivaka swi swo biya miti ku tilo ri nga bi va ti endlela vona hi voxe. se hi ti vonela na sweswo vanhu va ka hina dankie na khensa ku va mi langute chanele inkomu.